E schéine gudde Moien, wëllkomm zréck bei Mir maachen de Punkt. Ech sinn d'Kyra an haut schwätze mer iwwer d'DSA. Stopp! DSA, e Begrëff dee villen onbekannt ass, dowéinst hu mir haut zwee Experte bei eis sëtzen, eemol den Här Steve Müller an eemol d'Carmen Weyer. Si sinn och ënner anerem Trainer bei Bee Secure. Kéint Dir eis eng Kéier e bësse méi iwwert Iech zielen an eis dono erklären, wat DSA iwwerhaapt ass? Ganz gär. Moien, mäin Numm ass Steve Müller. Ech si scho säit ville Joren Trainer bei Bee Secure an och allgemeng am technesche Beräich zoustänneg am Beräich vun der Cybersécherheet. Merci Steve. Ech sinn d'Carmen. Ech schaffen bei Bee Secure KJT. Dat heescht mir si verantwortlech fir d'Bee Secure Helpline an d'Bee Secure Stopline. Dozou wäert ech herno vläicht nach bësse méi zielen. Genau, also den DSA oder den Digital Services Act, dee elo säit kuerzem a Kraaft getrieden ass, dee soll allgemeng d'Sécherheet vun den Utilisateuren um Internet verbesseren. Ech huelen un, mir wäerten haut och méi am Detail dervu schwätzen, wat dat alles heescht. Mee dee setzt sech eben an eng ganz Suite vu Gesetzer, also logesch, dodranner, déi um europäeschen Niveau entscheet ginn. Also an deem Kontext ass natierlech och de GDPR ze erwänen, den Dateschutzgesetz an eben och den Digital Markets Act, deen d'Firme e bësse reglementéiere soll. Genau, an den But vum DSA ass eben d'Internet méi sécher ze maachen, fir Jugendlecher, fir Kanner, fir jiddwereen. An et ass eng Regelung, déi ganz vill och mat de Vlops ze dinn hutt. Dat sinn déi very large online platforms. Dat sinn d'Plattformen, déi iwwer 45 Milliounen Useren hunn. A mat deenen kann elo direkt an Kontakt getrueden ginn, fir méi kloer ze reglementéieren, wat net am Internet soll sinn a wat awer och kann altersgemäss am Internet sinn, a wourop Kanner an Jugendlecher dann och Zougriffe kënnen hunn. Ok, ganz interessant. An wéi ass, wat huet Äre Beruff domadder ze dinn? Also wou ass do de Lien? Also bei eis geet et jo drëm allgemeng d'Sécherheet virun ze bréngen, net nëmmen, ech soe bei den Utilisateuren, mee dat ass natierlech e ganzt Spektrum. Also. Et geet natierlech net nëmmen drëm, dass d'Leit sécher sinn, mee dass dann eben och zum Beispill d'Firme sécher sinn, dass eis ganz Strukturen, déi mer kennen, sécher hin, d'Staaten a sou weider a sou fort. An den Digital Services Act, dee setzt eben d'Reegele fest, a wéi engem Kontext dat Ganzt soll geschéien. Et ass nämlech net, wéi een oft géing mengen, wa sou Gesetzer erauskommen, dass ganz vill Verbueder erlooss ginn, dat Ass natierlech och e Fall, mee et ass virun allem, dass d'Reegelen definéiert ginn, no deene mer spillen. Well dat war leider Gottes grad am Internet laang de Fall, dass et net wierklech Reegele goufen, déi sech drop applizéiert hunn, oder eis Gesetzter, déi mer kennen, sech net wierklech drop uwenden, well den Internet ebe virun allem international ass. Dat heescht, et sinn dann och aner Länner, déi bemol matspillen, wou aner Gesetzer gëllen, an da muss ee kucken, wou een dann tranchéiert. Den Part deen mir spillen dat ass Bee Secure Helpline and Stopline. Deen ass beim Kanner and Jugendtelefon souzesoen gehostet. Dat ass engersäits Bee Secure Helpline wou all Mënsch am Fong kann uruffen well en eng Fro zum Thema safer Internet huet. An mir behandelen all Fro individuell an ginn dorobber eng Äntwert. Do kann en sech mellen entweder schrëftlech oder och per Telefon. An voilà, dat geet vu Phishing-Mails iwwer Sextortion bis zu Cybermobbing, dat sinn déi Themenberäicher, plus nach vill anerer, déi mer ofdecken. Dann hu mer op der anerer Säit och nach eist Be Secure Stopline. Dat ass eng speziell Linn am Fong fir potentiell illegal Inhalter, déi iwwerall op dem Internet ze fannen sinn, Do se mir fir dräi Themenberäicher zoustänneg, dat éischt ass CSAM, dat heescht ausgeschwat Child Sexual Abuse Material. Do geet et alles ëm, wat en fréier kannerpornografesch Inhalter genannt huet. Déi traitéiere mer an schécken dann an déi kompetent Autoritéiten weider. Mir hunn och een zweeten Themenberäich, dat ass alles, wat an de Beräich Rassismus fält. Revisionismus oder Antisemitismus, Hate Speech. An do gi mer genee esou vir. Alles wat potenzial illegal ka sinn, gëtt dann an d'Police weidergeleet, nodeem mir et analyséiert hunn. A mir hunn och een drëtten Beräich, dat ass den Beräich Terrorismus, wou mer och heiansdo Meldungen iwwer den Internet rakréien. A wéi funktionéiert dat? Dat heescht, d'User vum Internet hunn déi Méiglechkeet, dat anonym dann an eis weiderzeleeden a mir kucken eis déi Saachen dann, mir huelen déi ënnert d'Lupp an ginn se virun. A wéi gëtt dat dann ënnert d'Lupp geholl? Well vue datt den Internet wierklech riseg ass an et esou vill Social Media Accounts gétt, vläicht huet souguer eng Persoun dräi Accounts, ass et iwwerhaapt méiglech do ee Contrôle ze halen? A ween fënnt déi Hateful oder wat och ëmmer, déi schrecklech Saachen, déi um Internet ze fanne sinn. Wéi gëtt dat gemaach? Gëtt dat mat AI gemaach? Sinn et nëmmen Leit, déi reklaméieren? Sinn et aner Leit, déi wierklech dee ganzen Dag recherchéieren, fir schlëmm Saachen ze fannen? Wéi funktionéiert dat? Also et ass esou, datt mir Analysten bei eis hunn, déi dat duerchkucken, wat d'Leit eis eraschécken. Mir ginn net proaktiv vir, dat heescht, mir maachen keng proaktiv Recherche am Internet selwer, mee mir traitéieren wierklech dat, wat eis d'Useren eraschécken. Dofir ass dat och extrem wichtig, datt en opmierksam ass an wenn en nëmmen reng dat Gefill huet, dat ass eppes wat näischt am Internet ze dinn huet, dann huet en hei d'Méiglechkeet dat och ranzeginn. Dat ass vläicht nach eng wichteg Saach wat mat der Helpline ze dinn huet an och e Stéckchenweis mat der Stopline, dat ass eist Aufgab als sougenannten Trusted Flagger. Dat heescht mir hunn e spezifeschen Zougang deen e bësse méi séier funktionéiert wéi vun engem, ech soen emol, normalen User vum Internet, fir wenn en gemappt gëtt an esou weider an esou fort, dann ka mir dat och analyséieren, argumentéieren an an eng vun en very large online platforms schécken, mat deene mer verbonnen sinn, an déi huelen dann déi potenzial illegal Inhalter oder och verstéierend Inhalter oder och Inhalter, déi eng perséinlech eng eng Persoun verletzen, kënne mer dann méi séier erofhuelen. Dat dat ka mer och maachen, jo. Genau, do giff ech nach gär derzou soen, wëll der e bësse gefrot huet och, wéi gëtt dat technesch gemaach. An do muss ee soen, den Digital Services Act, wéi d'ailleurs och all déi aner Gesetzer, déi elo vun der EU erlooss ginn, déi funktionéieren ëmmer e bëssen nom Prinzip, dass se d'Responsabilitéiten ëmdréinen. Virdru war et nämlech esou, bei deene klassesche Gesetzer, déi mer kennen, dat ass, dass Kontrolle gemaach ginn, zum Beispill, Dateschutz ass e gutt Beispill. Dann däerf een zum Beispill keng Kameraen ophänken, ausser et huet een d'Erlaabnis vun enger Autoritéit. Dat war fréier. Dat huet natierlech den Nodeel, dass, wann ëmmer méi Leit probéiere Kameraen opzehänken, jo dann iergendwann kënnt déi Autoritéit net méi no. An d'Gesetzer haut dréinen déi Responsabilitéit ëm, dass am Fong kee méi muss proaktiv eppes maachen, mee dass d'Plattformen zum Beispill awer responsabel ginn derfir, wann illegal Inhalter oder aner, ech soe mer, Inhalter, déi mer net wëllen, op der Plattform sinn. An deem Moment mussen d'Plattformen och kooperéieren, dat heescht, wa si wëssen, dass deen Inhalt do ass, andeems een him et mellt, dat sinn an der Reegel, ech soe mol, normal Benotzeren oder Trusted Flagger oder wéi och ëmmer, da musse si ënnerhalb vun engem relativ kuerzen Zäitraum aktiv ginn. Dat erlaabt och e bëssen de Firmen, wéi ech soen, d'Gesetze gi jo net nëmme fir d'Leit gemaach, mee och fir d'Firmen, eng gewësse Sécherheet ze hunn. Well virdru war et och e bësse problematesch, vill Firmen, esou als Beispill, déi wollten zum Beispill net proaktiv scannen, hir Plattformen, engersäits aus Dateschutzgrënn, mee och aus Responsabilitéitsgrënn, well wa si scannen, A si falen iwwert eppes, da musse se jo aktiv ginn. Also hu se all Interêt, net ze scannen. An dat war virdrun e bësse komplizéiert. An duerch den neien Digital Services Act kréie se doduerch och zousätzlech Rechter. Se ginn nämlech net bestrooft, wa se proaktiv scannen, awer dobäi potenziell Saache fannen. Natierlech musse se se trotzdem erofhuelen, mee se ginn net méi dofir bestrooft. A ganz konkret Ausname gi lo wierklech, wéi s de scho gesot hues, déi very large online platforms, also dat si wierklech déi ganz grouss Plattformen, genre Google, TikTok a sou weider. Déi hunn nach eng Kéier ganz speziell Reegelen. Déi mussen nämlech tatsächlech och proaktiv ginn a gewëssene Fäll, wéi zum Beispill, Dir hat elo gesot AI, et gëtt net op deem techneschen Niveau definéiert, mee et gëtt awer scho gesot, datt si musse kucken, esoubal se potenziell geféierlech Inhalter suggeréieren, zum Beispill déi genannte Filterbubbles, da musse se kucken, datt se dat ënnerbannen. D'Gesetz seet natierlech net, wéi se dat solle maachen, dat muss d'Plattform da selwer entscheeden, mee d'Gesetz seet, et muss gemaach ginn. Ok, dat heescht, wa mir zum Beispill eppes um Internet gesinn, wou mer wëssen, dass dat wierklech net ok ass an am Fong net sollt do sinn, da kënne mir, och wa mer näischt mat deem Post ze dinn hunn, einfach eis bei Iech mellen an Dir kuckt dann, dass dat fortgeholl gëtt, oder wéi? Ok, top. Genau esou ass dat. Dat ass och flott, sou wéi e dat elo grad sot, datt en op dem Internet eppes gesäit an huet wierklech kee gutt Gefill dobäi an e weess en dat ass einfach net ok. Da kann en wierklech och déi eegen Responsabilitéit huelen an dat ass genee sou wéi mir vill Saachen och gemellt kréien, wou d'Leit soen, nee dat do ass guer net, Sou wéi et soll sinn, dass wie wenn en sou d'Verkehrsregelen guer net beuecht, ne, bei rout iwwer d'Ampel fiert, sou ass dat och mat den Inhalter op dem Internet. An do si mer ganz frou driwwer, wenn eis vill Useren dann och déi Saachen mellen. Dat hëlleft eis nämlech och Trends oder sou eppes festzestellen an dat kënne mir och mat Kollegen hei am ganzen Réseau och deelen. gëtt ëmmer Austauschtreffen, sou Advisory Boards, wou ganz vill Leit hei sinn aus de sozialen Beräicher, vun der Police, vun de Ministèren, fir dann einfach och ze kucken, wat ass grad lass op dem Internet, wéi kënne mer den User nach besser schützen, wat brauche mer dofir, wéi muss mer dat Ganzt irgendwie ugoen. Dat ass extrem wichtig. Jo absolut. Villmols Merci. Fir déi nächst Fro hu mer iech e klenge Video preparéiert, da kucke mer eis dee mol un. Hallo? Bis e Kjall? Ehm, ech wees net waat ech maachen soll, well ech krutt grad ganz komesch Fotoen vun mir geschéckt an kënnt dir mir do weider hëllefen? Nee, leider net. Wei géif dir iech fillen wann dir duerch daat neit Gesetz Hoffnungen gemaach kritt an trotzdem net déi néideg Hëllef kritt? Jo, also ech hoffen natierlech, well mer op der anerer Säit bei Bee Secure ofhiewen, datt mer och Ënnerstëtzung kënnen ginn. Et ka sech vläicht heiansdo esou e bësse verluer virkommen, well een net direkt esou eng Äntwert kritt, esou, Wat, wat man ich an wie kann den Schued irgendwie so regléiert ginn? Et ass awer definitiv sou, datt mer émmer och kleng Ënnerstëtzung kennen ginn, datt en Schued deen entstanen ass kënnen miniméieren, respektiv an aner Stellen weiderverweisen. Mir hunn Uruffer, déi natierlech immens frustréiert sinn, wenn esou eppes geschitt ass wéi dat hei. Biller goufen verschéckt, dat war net am Konsens, dat ass net ofgeschwat ginn, dat fühlten sech net gutt, do schumten sech, do huet en Angscht, wat do nach weider kënnt geschéien. Do kënnen aner Gefiller nach opkommen. En kann, jo, furchtbar an enger Détresse einfach och sinn. An do kucke mer natierlech ëmmer, wéi mer kënnen Weider, weider hëllefen. Mir hunn och een Cyberdesk zum Beispill, wenn einfach sou Saachen geschitt sinn, hutt en Angscht dat d'Apparater net méi sicher genuch sinn, dann kënn mer eis och eng Kéier mat där Persoun gesinn fir definitiv ze kucken wat ass do geschitt, dat zeréck ze verfolgen an dann ze iwwerleeën wéi kënn mer déi Persoun erëm stärken. Dat ass fir eis ee ganz wichtegen Punkt, den Empowerment, dat déi Persounen sech net unsécher fillen, och wenn esou eppes geschitt ass, mee dat mer kënnen soen, kuckt mol, dat hei hutt der awer och gutt gemeet bis dohinne, Dir hutt Iech bei eis gemellt. Dat ass nämlech schonn en éischten Schratt zur Léisung an dono muss en kucken, ob eng Plainte wichteg ass, déi zu maachen. Do ënnerstëtze mer d'Leit, déi dann och zu maachen an dann, wéi gesot, hu mer och den Trusted Flagger, fir awer och Inhalter zu flaggen, sou dat déi Persoun och rëm hiren Schutz krëtt an net d'Gefill hutt dat et sou plakeg do steet ouni d'Intimsphär, dat d'Intimsphär einfach rëm jo ee Stéck weit garantéiert ass. Wat am Fong, wat ee sech elo e bësse muss virun Aen féieren, dat neit Gesetz, dat ass natierlech elo e relativ grousse Succès vun der Säit vun der Législatioun, einfach well virdrun war dat mat de Gesetzer éischter Loosse mer esou soen, et ass iwwert eng länger Zäit net ganz vill geschitt. An och d'Kommissioun, mee och d'Länner huelen dat elo no a no an no. Natierlech wäert dat net perfekt ginn, also dat ass och ganz kloer. Déi Erwaardung huet och net jiddwereen. Mee wat ebe wichteg ass, wéi d'Carmen scho gesot huet, dat ass den Empowerment, dass net méi, dass ee sou wéi virdru sech muss drop verloossen, dass iergendeen eppes mécht An dat war dann ëmmer esou, jo et geschitt jo souwisou näischt. Elo kann ee selwer aktiv ginn, et kann ee selwer et op de Plattforme mellen an et huet een d'Recht, dass dat, dass déi Plattform och eppes muss maachen. An dann ganz spezifesch, mir zu Lëtzebuerg hunn och nach déi grouss Chance, dass mir eben zum Beispill d'Helpline hunn, wou ee sech dann net nëmme kann och un eng Plattform wenden, déi, iergendswou vläicht an den USA oder soss iergendswou ass, mä datt ee mat enger echter Persoun schwätze kann, déi een och psychologesch oder esou ënnerstëtzt. An dat ass och eppes, wat immens wäertvoll ass, wou een dann och, ech soen, op enger gewësser Basis méi en perséinleche Kontakt huet an ee sech dann och, ech soen, net grad esou hëlleflos fillt. Dofir ass dat och eng flott Offer, déi een, wou ech ëmmer Reklamm derfir maachen, also déi ee wierklech soll an Usproch huelen. Jo, op jidde Fall. Et ass op jidde Fall flott, dass et dat gëtt. An ech mengen, et ass wichteg, dat och weiderzeleeden, well ech mengen net, dass jiddweree weess, dass ee sech bei Iech ka mellen. Dat heescht, ech hoffen, dass mer mat dësem Video ville Leit konnten hëllefen. An eng nächst Fro, déi ech hunn, ass, Melle sech dann vill Leit bei Iech, also déi soit e Problem hunn, well iergendeng Foto geleakt gouf oder well hire Code se net méi fannen? Hutt Dir vill Uriff am Dag bei BeeSecure? Also mir, mir moossen dat, dat, mir verëffentlechen och Zuelen all Joers. Mir hunn Uriff zu ganz ënnerschiddlechen Themen pro Dag. Dat kann dann e bëssen ënnerschiddlech sinn, wat do rakënnt. Dat ass mol méi, mol manner, wenn och esou eng Phishing Mail vielleicht erem am neiem Ulauf sin, dann hun mer e bessen méi Ufroen déi sech dann op dann ändert selbicht Thema wenden, dann hun mer awer och ganz spezifesch Ufroen, kann och mol sen dat ee Proff sech mellt oder een eng Educatrice aus der Maison Relais an eng Elterendeel wat sech Suergen mecht dat Kand souvill am Internet ass. Dat heescht mir hun wirklech vill vill Uriff. Ech wollt awer nach gären eppes zu deem ergänzen wat den Steve virdrun gesot huet, well mer och dovunner geschwat hun dat dat europäesch ass. Dat ass och nëmmen dann méiglech, dat Gesetz kann wierklech nëmmen dann gutt funktionéieren, wenn an all Land och Mesuren ënnerholl ginn. An et war jo elo eng laang Zäit net reguléiert, an du gouf et och verschidden Initiativen, wéi zum Beispill Insafe an Inhope, wou och BeeSecure Member ass, wat europäesch respektiv weltwäit Organisatiounen sinn, déi sech schonn ëmmer de Schutz vum Internet einfach sou zum op d'Plakat geschriwwen hunn souzesoen. An dovunner profitéiert en natierlech elo och extrem, datt en sech ënnerteneen austauscht, fir méiglechst gutt op déi Demanden, déi op een duerkommen, einfach och kënnen reagéieren. Dat ass extrem wichteg. Och déi Zesummenaarbecht am, op dem Terrain ass ganz wichteg, datt mer, datt mer do wierklech gutt virunkommen. Op jidde Fall. Maja, merci Steve, merci Carmen. Fir de Schluss nach e Video. Moien, mir sinn d'Deuxième A aus dem Robert Schuman. Mir hoffen, dass et iech gefall huet. Mir soen iech villmools Merci. Stay safe online! Sou, dat war et fir haut. Bis nächste Kéier bei Mir maachen de Punkt.